Shanduko muZimbabwe! Shanduko muZimbabwe! Shanduko muZimbabwe! Notenda ngatigare yedu pasi Masvingo. Pamusoro Tinotenda vari mukati, tigare pasi. Vamwe vari kumashure vanga vachikumbira kuti vakwanise kunzwa nekuona mufaro wangu Mufaro wangu wandinawo nhasi ndewokuti patakapedzisira kuonana takaonana kurujeko tarambidzwa kuita musangano muno ngatichiteerera timbosiyana nezvimwe zvamuri kutaura Taonana kurujeko taikumbira vhoti kwamuri. Takumbira vhoti kwamuri makatipa vhoti iyoyi. Muno ndokubva takwapaidza vamwe vaya vatinokwikwidzana navo vakanga vauya nemari vakanga vauya nemasese vakafunga kuti muri hove asi makaramba mukati wemhisi kwete hatisi hove tiri vanhu weare citizens thank you masingo noremekedza vakuru vese vari pano machan champions ari pano Community leaders vari pano, our members of parliament, tinokutendai. Ndaona mauyawo pano kutikuta pamhemberero dzakadai. Vakuru vemakereke vari pano, ndanzwa pane mabishop nemapastors vari mukati, tinokutendai.

vanenge vasiri havo muuniform nevakomana vedu veCIO ndoka musangano wenyu wehurumende iri kuuya kwete zvimwe zviya wazadza shanduko muzimbabwe Shanduko muZimbabwe! Shanduko muZimbabwe! Zvinondifadza kuti nhasi tauya hatina chimwe chatavinga tavinga kuzongoti dhange Thank you Masingo. Makavota. Makavota iri nanga nyaya. Isu hatina kana bakatwa. Hatina uta, hatina museve. Kana mari yedu chaiyo ndimi mari yedu. ivo vanenge vane mari yakawanda zvisingabviri vachitenga vanhu isu tinoziva kuti mahamutengeki nokuti mwoyo wenyu wakatengwa kare neshanduko mweyo wenyu wakatengwa kare norugare mweyo wenyu wakatengwa kare nechange komaonga anetseka mani ndamuremera mani ndikati wakamboenderei pasi pangu waremerwa kusvika wati eke ndakanzwa musuru achitaura ndikati a wandiremera sechituna ndikati a wakambobvumirei mbudzi dzemunhu hadzibiwe wakaba mbudzi dzangu watadza kudzifudza mota wakaba watadza kuidhiraivha nokuti makiya hauna magiya hauzive kuti anotsikwa papi uchaidzorako nhasi tiri pano iri august august mwedzi wakatikoshera mwedzi wemagamba mwedzi wemauto edu mapurisa edu munyika Ndaitaura nezvemapurisa musi unoyi nemauto edu neCIO ndichiti hama dzadiwa, musangano wenyu chaiwo chaiwo unoona rugare rwenyu, musanyeberwa. kuti pati yenyu izanu pf masoja haana bato masoja ndeyenyika mapurisa haana bato mapurisa ndeyenyika siyaiwo haina bato siyaiwo ndeyenyika ndaiseka musino ndikati kuti mukoma Mnangagwa haana kuudzwa chokwadi asi sekuru Chiwenga anozviziva kuti ipo panapa ndakakura ndiri mumanyame manyame ebhesa munyuzeramu ndikakura momo ndichiona ndaigara ndiri mandaimwa madhiri ndasinga mwinoro muamen smes musajen smes saka hakuna chemasoja chandingauza vamwe nyamuziziye kuti ndakanga ndaronga zano ndabva kwagutu rokuti ndaida kuita musoja ndokubva ndatoenda kunoita mamedical test ndikatoenda kumainterview navamwe ainzi gamwe kuairforce ndaifanira kunoita pilot zvapera izvozvo ndobva ndati ah, ah. handisi kuzonofa here kutraining asi sekuru chivanga vanozviziva izvi vanoziva kuti kana vachitaura neni vari kutaura nemusoja asingandengendeki asingazungunuki wekuti kana paamira hadzokere kumashure Saka tinoremekedza mauto edu mwedzi uno wekuremekedza mauto. Nava ndo vanoti protecta ndo vanoti rwira. Tinosalutwa haisi part. Tinosalutwa haasi munhu. Tinosalutwa iconstitution. Tinosalutwa vanhu nevhoti yenyu yamunemaita pamavhotera ndo panosalutwa nemusoja weZimbabwe. hapana ah, pa 2023 apa 2018 ndakataura ndikati mudhara wakandi wakanditaimira but apa wanyanga yaona apa pose arwirwe asi piri tinopedzerana mudhara apa ndakamira apa ndakamira munodisikira here masvingo munodisikira here masvingo eka ndava kuno kumasvingo makakosha hatidi kuti masvingo edu ave masvingo enhamo hatidi kuti masvingo edu ave masvingo eruvengo Hatiri kuti masvingo edu ave masvingo ekupokana nekupondana nekukuvadzana. Masvingo ngaave masvingo erudo, ngaave masvingo ebudiriro, ngaave masvingo erugare, ngaave masvingo ekugadzira mabasa. Vana cold storage dzidzoke, vana dairy board dzidzoke. Vana Blue Ribbon dzidzoke, makambani auye muno, mari inotodzoka kana macheta mukomana, mukacheta mukomana eno henyu. Munocheta mukomana kana mukomana? Mukomana kana mukomana? saka tiri muno masvingo isu sandaenda hangu kumhemberero nokusiya dzamakanzera handisi kunyanyogara pano ndinotarisa Politics dzatiri kuunza munyika muno dzakatosiyana nedzanga dziriko. Vamwe anenge achiti chamisa unza vanhu vaite jambanja ita kuti vanhu vaende mustreet ndiwe unotererwa ukataura vanhu vanobuda aa mwari havana confusion Mwari kana vandipa chiono vanenge vachindiudza kuti famba famba apo wozodai apo wozodai saka musandimanikidza kuita zvandisati ndatumwa kana ndazotumwa zvandigara ndo pandinoita zvinofanira kuitwa izvo umwe wondibvunza zvinoitwa zvei zvokugara pachigaro haa pandopinda haa ndakazoona kuti mabvuma kuti mukomana ngadi opinda here mukomana opinda here mukomana masvingo oye toda kuti mudzokere paya pekuti masvingo yaizikana ndo dhorobha guru rokutanga asi hamuna chokurakidza marobhosi akatanga mai mai mabuilding wanoenda mudenga panongwa ne one or two unoona mashopo aripo en richards yanga iripo ndiri grade one ndo iripo ali and company yanga iripo ndiri grade one ndo iripo tinana yanga iripo ndiri grade one ndo iripo Ndaona was cooking mataenda kunotambira tichimwa madrink haisipo kureva kuti tiri kudzokera kumashure padevelopment yemuno mumasvingo mvura yanetsa hakuna mvura marodzi acho ukatarisa hapana chiri kufamba ukatarisa upfumi hwenyika huri kubiwa ike zvinotarisai vanhu kuenda kunana chilonga Vanhu vatorerwa minda yavo, Toke Mkosi vanhu vakabviswa pavaigara, migodhi iri kuya ichitorwa, vanhu havana benefit, vana Bikita Minerals no benefit to the locals. But they've been mining kubva before 1980 but ukaenda kunharaunda hauoni chiripo. Tingava vanhu rudziiko vari kumwa mutuvi, isu tiri varidzi vemombe, danga rakazara, mashoro ngachiinda kuvatorwa, ko upfumi hwedu hunaniko? Hanzi haa mutuvi mukaka, haiwaka, ko kirimu ndeyani? Isu pahurumende yedu hakuna munhu anobviswa panzvimbo yemadzitateguru ake. Nyaya yeminda, nyaya yematitle deeds is an important issue. Vamwe ndakanzwa vachiti haa akapinda mukomana uyu e tinotorerwa minda. Haiwa, garai pamuri mutizete. Tichipinda ndiri kuya kuzokupa title deed pauri ipapo, haubviswe nepati, haubviswe